Ajoli Luo TV, Lonyo pa Acholi tye madit tutwal. Tye jami mogo mabeco kara i Acholi ma onongo wan pe wangeyogi. Ento dong amito titti ni jami ego ni ka inen wabedo ma wamiyo wangwa oo pe wabinongo mitte oo matwal. Ka ineno nwoya dong moo ma inwoya lunwoya binongo mere kony mogo ento moo kitye ka terone oo. ka mukene en aye mo bicito iye wun mere eni wubibedo mere tic mogo ma nongo tye gibimiyo itwu kwan mogo ma nongo tye gibimiyo itwu ki dong bene jami mogo mere manok nok wubinongo ne ento kum kum mo kikome obicito amito waci ni orom East sub county Kitgum district ginongo mola madit ma ite ngom ma tye tons ma romo milion actually billion aryo tons ma romo billion aryo me graphite kinongo i Orom Sub-County ma enoni gamente bene dong oroyo iye lwiteo. Gamente omiyo dong tic co bene ki bot dul ma kilwongo ni Blenkos Resources Limited ma a ki UK gin aye dong gibicako toto. gibicako toto mola ma ite ngom ma tye i Orom i Kitgum distrik. Uh meno gin ma omyero Acholi gunge. Now Acholi obinongo kony ma nining ki i kom tons ma romo bilion aryo kulu me graphite ma kinongo i Orom sub county? Kony ango ma Acholi obinongo iye pien I UK farm eni gin dong gicako kelo jami me ticgi mwaka manyen kit ma Assistant Commissioner of Landsings and Administration in the Ministry of Energy owaco kwede man Vincent Kedi otito ni mwaka manyen nongo dong kampani eni obicako keto jami me golo kwanyo en graphite nene ma romo tons bilion aryo ma tye i Uromi kibikwanyo kitero kwene myero wacak ngiyo ne o ka gwok nyo dong ingeyo ci ber wek wange bene Acholi mukene gunge ni graphite eni gibikwanyo gi gitero gi kwene kibikwanyo ki i Urom sub county ma tye i lobo Acholi kibitero kwene jo me Urom obinongo kony ango ki iye i sub county eno ka ma graphite tye iye ma pud pe jo ma orom wer ki ngom eno ni gibo nongo kony ango ki iye Paris ma eno ni gibo nongo kony ango ki iye ee sub county obinongo kony ango ki iye sub county i kabedo eno ni gin obinongo kony ango ki iye aa dictrict obinongo kony ango? Ki dong kabedo ma orumo kit gum dictrict obinongo kony ango? Ki Acholi kulu obinongo kony ango? Ma pud peya wacako neno kony ma lobo Uganda kulu obinongo i kom graphite man, mola ma i te ngom ma dong gityeko nongone tye madit tutwal i Orom East Sub County i Kitgum District ma i mwaka manyen dong kimito cako dong neno ni kikwanyo en graphite eno-ni. gitiyo kwede dong tic ma nongo twero kelo cente i cingi twero kelo cente so project eni kimiyo ki dul me UK eni mwaka alip aryo ki pyeraryo i dwe me angwen so lutelawa ma i kin gang walego wa lutela ma i kit kom lutela Acholi, lutino Acholi ma gitye ki ngec ki kom mola ma ite ngom gukati gudongo duru gudongo duru.

Wabedo live i yub mo keken wabedo ki kero me hosting lutela, hosting biacara, hosting ngat mo keken ka ma nongo lok tye iye tek nen lok mo keken wawinyo wakelo ngat eno ni i studio ma megwa ka wa hosting en wek in ma ilubowa kare ducu inong first hand information dong pekowa tye manok jo ma romo cung kwedwa pe tye dic. jo ma romo cung ki lwongo TV en aye wamito ni wanong kamera Lumix GH5 ka iwinyo wa ma itwero konyo wa ki kamera ento ni bene ber ka bene pe itwero konyo ne gino mo kiken ma itwero konyo ne wek olo idwe me acel wanong kamera. Dwe me acel wanongo kamera Lumix GH5. GH5 second hand tye wel me million abicel. Watye ka yelle bene me nongo ne uh, ki dong studio equipments mukene ducu calo microphone, calo computers uh, weng watye ducu ka miro ne. Ma inongo ni jami ego nio ducu uh, bitero cente. ma ka dong tidi nongo milion apar wiye abic ma obitero ento myero wanong ki nok nok nok nok ma pire tek loyo watye ka mito kamera pud pi cawa eni ka dong jami mukene microfon gini watwero nongone nok nok kompiuta watwero nongone bene nok nok ka iwinyo cwiny ki gin mo keken ma itamo ni twero yubo cidio bedo maber konywa kwede watiyo ki cim.

not not abongwen abic acel abongwen abongwen abicel man tye pi jo ma winyo cwiny ma neno ni omyero macalo platform eni odong obed ki neno moni neno wa tye ni omyero wakel ngec ma atir pi kaka luo ducu ma tye kumalo me lobo Uganda ki i kabedo ma tye i lobo ma woko mapat ki lobo Uganda wamito ni wacung kwedwu ki ngec ma atir apwoyo abipwoyo tutwal ka iwinyo ki i cwinyi itamo ni imi kony dok ka imiyo kony cit i komen ni imiyo kony kuman iromo cukul coting bene ibolo calo cal weko wanongo ni ada gimiyo kony enoni. opwoyo wa tye ka yelle bene pwoyo tutwal.